गरम स्वभाव के होइ छथिन गरम रहै छथिन हुनकर सबके दिमाग एकदम तेज रहै छै रहै छै एकदम फोकस एकदम इंटेलिजेंट रहै छथिन पढ़ै मे एकदम तेज कह पड़तै गुड लीडरो होइ छथिन आरो हुनकर सबके कनि पानी के जकाँ सेहो कनि तैरे के जे ओ पिट छै कनि सेहो तेल तैरे के कनि सेहो छै शरीर मे भऽ जाइ छै जे आ हुनकर सबके पेट मे एकदम जठराअग्नि आगि एकदम डायजेस्टिव फायर एकदम स्ट्रोंग रहै छै हुनकर सबके शारीरिक बनावट सबसे बढ़िया रहै छै एकदम फिट रहै छथिन पित्त वला सबके अग्नि बढ़ल रहै छै तऽ ओहि लए देहमे पस पित्त बढ़ला पर पसीना बहुत निकलनाइ कनी उल्टी ढकार ई सब जका भेनाइ देह में बहुत रास तिल भ जेनाइ आरो टॉयलेट मे खून देनाइ कखनो बेसी भ जाइ छै तऽ नाको से खून आबि जाइ छै नीन नहि लेला पर कनी नीक से तऽ टेंशन ई सब बेसी भए जाइ छै आ पित के थैली मे सेहो हुनका स्टोन के शिकायत भऽ जाइ छै तऽ पित्त के लेल पित्त के निवारण के लेल सबसँ बढ़िया होइ छै शुद्ध देशी गाय के घी अगर देशी गाय के घी मिलैया तऽ जरूर खाना मे लेबाक चाही खाना मे एक दू एक चम्मच कऽ हमेशा खाना मे दालि मे भात मे पहिल कर मे मिल कऽ खेबै तऽ पित्त के लेल शांतिक शान्त करे के लेल सबसे बढ़िया होइ छै आ पित्त मे मतलब देह मे गर्मी बढ़ल रहै छै तऽ ओहि लए कनि मसाला सब जे यूज करे छै अपना सब के खाना में तऽ उ कनि युक्ति पूर्वक करऽ के चाही मतलब हिसाब सँ देख सँ सुन कऽ जे बेसी गरम मसाला सब नै यूज करबै कनि कमे तेल मसाला सब यूज करबै आ खाना के जे छै हिसाब एक तिहाई खाना रहक चाही मतलब भात वाला प्रकृति से कनि बेसी पीत वाला के भात रोटी सब खेबाक चाही प्रोटीन सब खेबाक चाही मतलब एक तिहाई भात रोटी हो तो एक तिहाई दाल ई सब हो तो एक तिहाई तरकारी साग ई सब रहक चाही खाना में पित्त वाला के खाना में ई तीन टा चीज भेनाइ बहुत जरूरी बढ़िया रहै छै मधुर रस मतलब जे भेलै मीठ चीज भेलै जेना घी मक्खन मिश्री घर के बनायल मक्खन फेर बाहर के तऽ खराबी करतै घर के बनायल मक्खन जे छै मक्खन मे कनि मिश्री मिलायल घर के बनायल बहुत फायदा करै छै घी भेलै खाना मे आ कड़वा कड़वा मे मतलब तीत छी तीत मे मतलब नीम के पत्ता दू चारि गो पाँच गो डेली सबेर मे खेला से शरीर ठंडा रहै छै नीम के पत्ता कनि ठंडी करै छै करैला ई सब खेला से बॉडी डिटॉक्स भेल रहै छै कनि शान्त भेल रहै छै फिर से बढ़िया भेलै आ कसेला मतलब एस्ट्रीजेंट फ्रूट सब जेना भेलै सेब अनार एप्पल ई सब अमला ई सब ई सब फल खेनाइ बहुत फायदा करै छै पित्त वला सबके घर के खाना बेसी खेबाक चाही सकभर बेसी चाय कॉफी जे गर्मी करते पेट बढ़ेते से सब नहि खेबाक चाही बेसी नॉनवेजो कनि कंट्रोल मात्रा मे खेबाक चाही मसाला ई सब कम नॉनवेजो आइटम सब बेसी नहि खेबाक चाही आ पित्त वला सबके लेल कारी किशमिश कारी मुनक्का बहुत बढ़िया होइ छै राति मे फुला देबै आ सबेर में खेबै तऽ ओ बढ़िया हो रह छै ओमे के पानि हल्का गारि क आ पेट के सफाइयो करे छै पित्त वला के लेल किशमिश के जे कारी किशमिश के पेट सफाई करे के सेहो गुन छै तऽ ओ बहुत बढ़िया काम करै छै गुलकन्द अछि तऽ भेटैया तऽ गुलकन्दो एक चम्मच के पानि मे घोर कऽ ओहो बहुत फायदा करै छै देह के शान्त ठंडा रखै छै इहे छोट जानकारी हम अहाँ सबके शेयर केलहुँ हँ आशा करै छी अहाँ सबके नीक लागल हैत पूरा वीडियो जरूर देखल करब अपन आशीर्वाद दैत रहब धन्यवाद गोर लागै छी चाची